Ne ajap öwrenişen zady diýýär. Ne ajap öwrenişen zady kuraýşyň diýýär. Düşündiňmi? Kuraýşyň şeýle bir öwrenişen bir ajap näme edim gylymy bardy. Soňunam aýtýan, olaň beýle näme öwrenişenleriň näme babatdan ajapdygyny. Düşündiňmi? Li-ilafi Kuraýş, ne ajap öwrenişen zady bardy, diýýär Kuraýşyň. Onuň ajap öwrenişen zady nämedi? Ilafihim, olaryň öwrenişen zady nämedi? Rihle, bir sapar ederdiler, eş-şita, gyşda, wes-saýf, we ýene bir sapar ederdiler, tomusda. Näme sapar ederdiler? Söwda-satyk, näme, kerwenini gurup, tijarata çykardylar, diýýär. Iläf, iläfihim, öwrenişen zatlar, ol soň açyklaýar iläfihim diýip. Indi liiläfi Kuraýş diýdi-ä. Ne ajap öwrenişen zadydy Kuraýşyň. Soňam şu öwrenişen zady iläfihim, olaň öwrenişen zady nämedi? Rihleteşşita'i wessaýf. Şita, gyş, gyşda bir rihle, sapar ederdiler, rihle, sapar. Gyşda bir sapar ederdiler, nirä? Ýemene. Näme gyşky söwda saparlaryny nirä ederdiler? Ýemene. We tomusky öwrenişen söwda saparlaryny nirä ederdiler? Şäme. Hı? Gyşda Şäme giderdiler, tomusda da näme? Gyşda Ýemene giderdiler, tomusda da Şäme giderdiler. Näme üçin Allah Taala indi bularyň öwrenişen söwda tijaretiniň ne ajapdygyny diýip ajaplandyrýar? Ýöne umumy näme bulardan başga söwda-satyga çykýan kerwen känmi araplarda? Ýöne näme üçin imine Kuraýşlaň bu gyş we tomusky saparyny ne ajaba öwrenişen saparlary bardy diýdi? Sebäpdir bular näme Allaň öýüniň näme ýaşaýjylary diýip näme kerwene çykanlarynda hiç ýolly garakçy parakçy näme bular talaýyn diýmez eken. Düşündiňizmi? Emma o döwürler adatda kerwen çyksa näme asty çykma gaçykçana garaşyp ýatýan eken gatmaçlar. Emma Koraýş çyksa näme, hemme kişi bular bir mukaddesler, üýtgeşik adamlar saýyp näme, bulardan satyp, bulardan näme satyn alaslar gel ekenler. Hatda näme ejiz bolup, hossarsyz ýa goragsyz bolup, bulaň kerwenine goşulan adamam näme bulaň sylagy bilen sylanar diýýär. Düşündiňmi? Şonuň üçin Allatagala näme müşriklere, Mekge müşriklerine bu ajap söwdany beren. We adamlaň kalbyna bul adamlary tagzymlamak, ähli Mekgäň, Allaň öýi, Käbäň ýaşaýjy tagzymlamaklygyny guýugyryk ýüreklerine guýan kim? Ol adamlaň Alla. Şonuň üçin näme diýýär? Feli'budu Rabbe hadal beýt diýýär. Düşündiňmi? Şu öýüň adamlary bolanyňyz üçin sylanýaňyz diýýär. Şonuň üçin şu öýüň, hadal beýt, şu Käbäň Rabbyna ybadat ediň onda diýýär. Ol butlary, çöpleri, daşlara Ybadat etmäň diýýär. Siz ýöne arap bolanyňyz üçin, ýa kuraýyş bolanyňyz üçin däl, şu öýüň ýaşaýjylary bolanyňyz üçin adamlar sizi sylaýar, hormatlaýar. Şonuň üçin Felýabudu, emr etýär. Ybadat ediň siz Rabbe, Rabbana, eýesine, bärde eýe manyny berýär. Rabbena, eýesine, hâzel beýt, şul öýüň, düşündiňmi? Siziň, siziň bu sylag-hormatyňyzyň sebäbi şul öýüň ýaşaýjy bolanyňyz. Şunumy? Soň näme diýýär? Üsti-üstüne-de Ellezi, şular ýalak Allatagalaňyz, bu Rabbyň, bu öýüň Rabby, şular ýalaga näme, et'amahum, sizi näme edip dur, naharlandyryp dur, yrsyklandyryp dur, gideňizde, geleňizde utulýan wagtyňyz ýok. Üsti-üstüne-de näme, çöp-gaç gögermeýän daglaryň içinde, şonda-da bolelinlikde ýaşaýaňyz. Bütin adamlaň kalbyny şu öýe baglap goýdum, şoň üçin näme, elmydama adamlar ony ertezler Käbäň ýaşaýjysy diýip, şu wada çenlem adamlar gidip gurbanyny şu sada saljak bolýar, ony etjek bolýar, düşündiňmi? Näme, ellezî üstüňiz et'amahum, sizi naharlap otyr, çöregiňizi berip otyr, min ju, açdan sizi arkaýyn etdi, açlyk howpuny size getirmedi, We âmenehum, we näme sizi arkaýyn etdi, min hawf, duşman gorkusyndan, beýleki gorkulardan. We âmenehum, we amanda goýdy sizi, aman saklady. Nämelerden? Hemme howp-hatarlardan. Allatagala şunça nygmatlaryny näme Mekge ähline, Kuraýş tiresine näme Ýatlatýar we şükür etmekligini buýurýar we näme, bir özüniň ybadatyna, gullugyna näme, girmekligini olardan talap et. Ýöne asyl näme, bu süräň öňündäki süre bilen baglanyşygy bar. Hatda käbir adamlar ikisi bir süre diýjek bolýar. Ve âmenehum, hawa, we arkaýyn etdi, aman saklady, aman goýdum sizi diýýär, howp-hatarlardan. Edil sizi näme, açlyk, horlukdan Naharlap, esläp, yrsgyňyzy berip, näme arkaýyn edişim ýalak, şo sanda sizi näme howp-u hatarlardan hem aman etsin diýýär. Şonuň üçin kerweniň näme, Kureýşiň kerweny çykanda, oňa hiç kim bet gözi bilen seretmez eken ýa çalajak bolan näme pikirine münmez eken. We alymlar hem näme diýýär? Kureýş Mekki süresi, ýazdyňyzmy ony? Kureýş Mekki süresi, inen süresi, inen ýeri Mekge. Öňündäki Fil süresi hem, Fil süresi hem Mekge süresi. Mekgede inen süre. Indiki almalymyz. Onam alýas, sebäbi ikisiniň baglanyşygy bar. Näme Fil süresi näme türkmençe Fil diýmek, Pil diýmek. Düşündiňizmi?

Elem tara, eý Muhammet, görmediňmi sen, keýfe, nähili, feale etdi, näil etdi, Rabbuke, seniň Rabbyň, bi ashabil fil, pil eýelerini, pilli goşuny, näil edenini gördüňmi sen, diýýär. Düşündiňmi? Sen pygamberimizi görenok, düşündiňmi? Indi näil edenini soň aýtjak goý. Sen gören bolsadyň, diýýär, Rabbyň olary nädenini. Elem ýej'al keýdehum fi tadlil, elem ýej'al etmedimi, elem ýej'al, Etmedimi? Keýdehum, olaň hilesini, fi tadlil, biderek. Siziň olar hile gurap çykdy, nämäň hilesini guradylar? Käbe diýilýän zadyny esasyndan goparyp kerpijiň näme, hasahana atmakdylar. Käbe diýilýän zady ýeriň ýüzünden ýitirmekdiler. Şo hile bilen gaýtdylar. Şo plan bilen gaýtdylar, ýöne näme tala-tala? Fil taglyl etdi, biderek etdi. Taglyl, ýalňyşdyrdy, biderek etdi. We arsala, üstüsini alaý, üstüsine-de, we arsala, ugratdy, arsala, aleýhim, olaryň üstüne, taýran, şeýle bir guş, ababil, ababilde-de kän tefsir bar. Bir toparlar ababil diýdi, näme, ýüzleri arslanyňky, peleňki ýaly, penjeleri itiňki ýaly guş diýdiler. Bir rowaýatda näme, deňizden çykdylar, soňam deňize girdiler, görünmedik diýerler, düşündiňmi? Gara, e, ýüzi ýyrtyjy haýwan şekilli. Ýöne iň dogry gurulman bir näme, şeýle bir guşdy, uly guşdy, haýbatly guşdy, çüňklerinde we her penjesinde bir daş göterip gelenler. Şo daşy zyňgylar diýip degen ýerini pytyratdy diýip. Şunuň bomba degende näle geçýär? Şoň gal. Pytyra diýip soňam gitýärler. Şunuň. Näme ebabil diýdi şo ullakan ullakan çüňkler penjeler näme Guş ugrapdy diýýär olaň üstüne. Ebabil uly-uly guşlar. Köpmi ýa? Hä? Näme sany? Ebabil jemagat sany belli däl. Şoň üçin käbir tefsirçiler näme? Prost näme diýdiňe bu guş jemagatyny ugrapdy diýip. Düşündiňmi? Boýuna maýdana, sanyna maýdana, käbir ýerlerde pilleňk ýaly burunlary uzyn-uzyn guşlar diýip. Düşündiňmi? Näme we ersele we ugratdy aleyhim olaň üstüne tayran ebabil Näme çüňkleri we penjelerinde, çüňkünde penjelerinde daş alyp gelen näme şeýle ul-uly guşlary uratdy diýýär. Olar şonda zyňdylar diýýär. Hersi gelip näme çüňkündäki penjelerindäki daşlaryny taşladylar diýýär. Olaryň üstüne daş degen ýeri ýene pytrap gitdi diýýär. Tarmihim, näme etdi o guşlar? Tarmihim, zyňdy, olaň üstüne. Tarmihim, zyňdylar olary, näme bilen? Bihijara, daş bilen. Nähili daş bilen? Min sijjil. Sijjiliň hem tefsirinde bar. Bir tefsir diýýär, bizde polat daş diýerler-ä, iň gatylygyň aňyrsyna ýeten material. E, käbir hem sijjil dowzahyň içinden bir daş diýýärler. Ýa ýeriň iň teý tüýbünden getirilen daş diýýärler. El-muhim, ol daş, o daşyň Adyny, familiýasyny, reňkini, boýuny, agramyny bilmeklik meseläni näme, hiç öňe, yza galdyranok. Biziň bilmeli zadymyz, şo guşlar şeýle bir, näme, sijjin daş bilen geldiler. Şo sijjin atly daş şolar degende pytyradardy. Sijjiniňem, näme, tefsirine ýaňky aýdyşymyz ýalak, bir gaty, gaty-gatylyga ýeten, näme, daş, käbir rowaýatda, näme, jähennemiň teýinden getirilen daş ýaly. Indi şo daş degende näme eder eken? Fejealehum, etdi olar, diýýär, Kä asf him, saman, asf, saman ýa-da ot şeý diýip goýbereňde näme bolýar? Eliňe gury ot alyp Mergen aga, şeý diýip goýbereňde näme bolýar? Öwez, tirt diýer, tirt. Näme olary? Mäkul, iýilýän tirte saman otuny öwürdi diýer. Şoň alak eder eken. Kä asf him, kä asf, asf, asly asf, kä meňzetmek. Göýä näme? Sirk iýilýäne meňzäpdi diýýän. Göýä iýilýän ota, göýä mala berilýän sirke, samana meňzäpdi diýýän. Feje'alehum etdi olary diýýär ke'asfin, asf ýaly. Näme iýilýän asf ýaly, mala berilýän asf ýaly. Näme mala berilýän asf diýýän sirk. Ot-çöp owunçagy, saman şoň ýaly gatdy diýýär. We hatda näme Şu näme diýler naşy? Mekul iýilýän ekillenme? Iýilýän, mala berilýän, malyň iýýän asfy ýalak etdi diýýär. Malyň iýýän asfy hem mala berilýän ot çyrty ýa-da saman ýalak etdi diýýär. Şonda şu dat degende hemmesi birden ölmedi diýýär. Käbir gaçyp näme hat'an diýen arapçaň tiresine ýeten öldi diýýär. Käbir näme ondan aňyrrak geçdi. Her gaçanda näme bogun-bogun goparyp öldiler diýýär. Hatda Abraha diýilýän käbir rowaýatda Mekgä, Ýemene baryp öldi-de, Ýemene baranda ýaňy dogan tüýsüz jüýje bolýar-a, şoň galyp diňe şeýle göwre galdy diýerler. Düşüniň, iki el, aýak düýbünden gaçan, diňe tokga boýun, kelle göwre boldy diýerler. Şo çak baransoňam näme, döşi ýarylyp, ýüregi çykyp öldi diýerler. Rowaýat çyn bolsa, düşündiňizmi? Indi näme bul goşunyň kyssasy näme Abraha diýilýän näme nasrani adam bolan düşündiňmi? Isteseň näme negr milletiniň hem bir döwür döwran süren milleti bar düşündiňmi? Döwri bar bir döwür döwran süren näme bir döwür döwran süren wagty bar Abraha diýilýär. Olaň hem näme şahyna Abraha diýilýär hatda Ýemen taraplaryndakylaram basyp alyp näme negrler hojaýynçylyk eden araplaryň üstüne. Şolaň bir näme Abraha. Abraha diýibem näme? Habaşa asly şol Eretreýa, Etiopiýa zat diýilýär-de, şo millet. Esasy şo milletler hanlyk eden köplenç. Negrleň içinde. Hatda näme Nejäşi birinji hijretiň gidilen ýeri bar-a, şolam şo töwereklerden bolan. Bu näme Ýemeni basyp alan, Ýemeni basyp alybam näme ullakan serkis gurýar. Iň ullakan serkis gurubam arabyny, ajamyny baryny şo serkisde gelip näme öz dinlerine görä ybadat ederýärler. Oňa-da bir müşrigem bolsa dinine namys edip ýören bir arap gelýädenem meýdana diýip gowy edip näme dokunçyk çakyp beýan kysyardyk bor. Siz-ä maňa yb siz-ä näme, sen-ä bize ybadat etdirjek bol, bizem etmejek bolalyň, düşündiňmi? Şoňalyk musulmanlaram şoňa namysjaň bolaýsa, düşünýäňmi? Näme etýä teregini sen çak gitýä. Bular näme Abraha etýä, Abraha-da kim etdi diýýä, ony araplar namys edip näme şeýtdi diýýä, olary Allaň öýünden, Käbeden aýyrjak bolaň üçin diýip. Abraha-da näme etjek, pille goşun dikip näme etjek, Käbäni ýeriň ýüzünden aýyrjak diýip, öňem şo niýet bilen gitýär. Niýetinem Allahdan näme tawwil etýär. Ana şonda türkmençilikde bir gowy görülýän musulman pil bardyr. Pil Mahmyt diýilýär-ä. Şu Abrahaň münüp gelen pili şo pil Mahmyt diýilýän şo. Düşündiňmi? Swoý aslynda pil Mahmyt. Käbä tarapa ýörse durýar diýýär sejde edip. Yzyna bolsa ylgap gaçýar diýýär janawaryna. Düşündiňmi? Pil Mahmyt diýilýär şoňa. Bir ölmän galan şo diýjek bolýar Myrat. Onda näme şu zatlary aýdansoň ýaňky Kuraýyş suratynyň mynasybatlary diýdi. Şu zatlary aýdansoň Allah Taala ýene näme diýýär? Eý, ähli Mekge diýýär. Şeýdip sizi goramadymmy diýýär. Bir ok, bir çöp atmadyňyz diýýär. Üsti-üstüne näme size şeýle bir arkaýyn şekilde Gyşda Ýemene, tomusda näme, Şäme gidip gelen söwdäňiz bardy. Dag, çöp başy gögermeýän territoriýada siziň yrsgyňyzy üstüňize getirip otyryn. Howp-u-hatardan aman edip otyryn. Indi şu.